Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Өмет тулы еллар авазы сәхифәсе. Кунагыбыз, танылган архивчы галимәбез, тарих фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәбибуллина. Фәнзилә ханым, исәнмесез! Исәнмесез, хәерле көн! Менә без май аенда Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгын билгеләп үттек. Календарьны ачсак, Бүген тагын ТАССРның юбилее. Безнең буынның хәтерендә калган хактан да әле без бәләкәй чакларда 25 нче июньне өлкән кешеләр Татарстан көне дип атап йөртәләр иде. Сабан туйлары да шушы вакытта үтә иде. Менә шушы даталарны безгә аңлатып китсәгез иде. Бу нигезле сүз дип әйтергә кирәк, ул чыннан да шулай булган. Чөнки менә 27 нче май көнне декрет игълан ителгән Мәскәү тарафыннан Татарстан автономияле республикасы төзү турында. Моңа хәтле губерна башкарма комитеты хакимлек иткән булып чыга инде бу көннәрдә. Һәм ул 20 нче елның 25 нче июньдә үзенең вәкаләтләрен вакытлы революцион комитетка тапшыра. Монысы инде моның Татарстан автономияле республикасының хакимияте булып чыга, вакытлы хакимият. Вакытлы хакимият. Һәм менә шул вакытлы хакимият 25 июнь көнне рәсми төстә автономияле республика төзелгән көн дип игълан итә. Бөтен халык бәйрәме дип игълан итә. 25 июнь. 25 июнь көнне. Шуңа күрә сабан туйлар да үткәрелү, бәйрәм итеп үткәрү, бәйрәм төсендә үткәрү әлбәттә гадәткә кергән хәл була. Моннан берничә көн элек Казанда зур янгын чыккан була. Менә шул янгын калдыкларын бетерү буенча өмә үткәрелә. Анда 5000 гә якын, 4000 нән артык кеше катнаша. Ул көнне өмә белән билгеләп үтәләр. Менә шул 21 нче июнь шулай дип тарихка кереп кала. Әлбәттә, анда хөкүмәт дип әйтергә дә ярый. Җитәкчелек булдырыла анда 7 кешедән торган. Ну, хөкүмәт

Безнең тарихчылар арасында төрле фикер бар. Әлбәттә, менә Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп Сәхибгәрәй Сәйдгалиев сайлана. Аңа мөнәсәбәт берничә төрле дип әйтергә кирәк. Аңлашыла да торгандыр инде, чөнки алар актив кешеләр буларак большевиклар программасының, аларның милли программасына нык ышанган кешеләр. Аны инде менә тормышка ашыру өчен җан атып йөри торган кешеләр, ул аны да исәпкә алырга кирәк. Хаталары да булган аларның, әлбәттә.

таныш, аның биографиясе белән дә таныш дип. Ләкин аның менә хезмәттәшләре, шулар арасына, әлбәттә, Кашаф Мохтаров, Кашаф Гыйлфан улы Мохтаров, аның хезмәттәшләре Ариф Енбаев, аңа әзрәк э, тукталып үткән идек. Аннары Гасыйм Мансуров, э, Рәүф Сабиров, алар төрле завод, фабрикаларда эшләгән әле. Сугышта катнашкан кешеләр дә бар алар арасында. Менә шулар үз кулларына алалар Татарстан халкы белән җитәкчелек. Болар инде табигый лидерлар булганнар. Табигый лидерлар, болар табигый лидерлар булганнар. Кашах Мохтаров фигурасы бик кызыклы да, бик зур эзләнү сорый торган фигура да инде ул вакытлы революцион хөкүмәт составында да була инде ул сәламәтлек саклау эшләрен белән җитәкчелек итә сәламәтлек саклау министры була аннары менә шул хөкүмәт җитәкчесе дәрәҗәсенә күтәрелә мохтаров Кашиф Мохтаров Лаеш районыннан, үзе чыгышы белән Тауил авылыннан. Биографиясенә инде аларны бик сөйләсәм, бик озакка китеп. Тауил авылы ул элек Лаеш районына кергән. Лаеш районына кергән ул элек, әйе. Хәзер инде Питрәч районында. Ул хәзер Питрәч районында, әйе. Ул Пермь университетында медицина факультетында укыган кеше, гражданнар сугышында катнашкан кеше. Блюхер дивизиясендә була. Менә Чапаевның Фурманов ролен үти, ул комиссар була. Менә шундый бик сабыр, бик шундый эшлекле кеше. Аның турында мин мәрхүм безнең танылган рәссам Бакыяга Урманчы белән сөйләшкәнем бар иде. Ул да бит нахакка гаепләнеп, Салавки утравына җибәрелгән булган. Алга таба барып әйтәм инде. Ул бик югары бәя биргән иде. Мин аның белән әңгәмә корган идем ул исән чагында. Минем Салавкида үзендә дә булганым бар. Менә безнең шушы кешеләр бит Салавкига җибәрелгәннәр, репрессиягә эләккәннәр, барсы да менә шушы яшь дәүләт эшлеклеләре булып җитешкән зыялыларыбыз. Менә мин Вакый ага сүзләреннән менә әйтә алам, ул шундый бәя биргән иде аңа, бик югары бәя бирде. Ул бик намуслы, бик принципиаль, кеше белән эшли белә торган, шундый оптимист кеше, тормышны ярата торган кеше, шундый Шат күңелле кеше иде дип әйтте ул аның турында. Артык ул җәелеп сөйләмәде, бәлки советлар вакытында булганга бик артык э, эчкәре кермәде дип әйтергә инде. Бакый абый урманча әйтте менә. Ул үзе дә шунда булган кеше инде. Мин менә Салавкида булган кеше буларак әйтә алам инде. Менә алар нинди көч алдылар икән анда. Ул бит инде утрауда, күлләр арасында. Ул монастырьда да булганым бар. Караңгы, шундый юеш, Монастырьда тотканнар аларны, тоткыннарны. Алар бит инде сәяси тоткыннар булып исәпләнгәннәр. Алга таба китеп сөйлим инде. Менә нинди көч булды икән аларга дип. Мин уйлыйм, табигатьтән көч алганнардыр алар дип. Чөнки анда табигать үзенә бер төрле шундый климат, үсемлекләр дөньясы бик бай анда. Бик матур күлләр бар. Бәлки шуннан көч алганнардыр дип үземчә уйлап фикер йөртәм менә. Ул чагында бит әле без Алар турында бернинди мәгълүматкә дә ия түгел, белмидер идек. Мин язмыш җилләре Мурманскига ташлагач, шуннан экскурсиягә барган идем. Кәшаф Мухтаровның язмышы әлбәттә фаҗигале. Менә фаҗигале, менә шул фаҗигале. Ә аның дәүләт эшендә эшләгән чагындагы хезмәтләре. Ул бик авыр мирас кабул итеп ала. Чөнки менә сентябрь аенда Татарстан хөкүмәте сайлангач, составы сайлангач, башта Сәхибгәрәй Сәйдгалиев була бит әле, ләкин ул озак эшләми. Кашаф Мохтаров билгеләнә хөкүмәт җитәкчесе итеп. Әлбәттә, ул бик авыр мирас кабул итеп ала. Ни өчен? Чөнки 21 нче елда ул килә хакимияткә. 21 нче елда бит, үзегез беләсез, ачлык башланган ел. Бөлгенлек чоры. Илдә озак вакыт сугышлар бару нәтиҗәсендә Татарстанның хуҗалыгы бөтенләй, тәмам аяныч хәлгә төшә. Корылык була бит 21-нче менә бер тамчы яңгыр яумый ничә айлар буе. Ягулык булмау сәбәпле чимал керми промышленностьны эшләтергә. Ә аны эшләтергә кирәк. Татарстанда ул чагында әле 347 предприятие санала. Аның эрерәкләре 17 предприятие Мәскәүгә карый. Күбесе Дәүләт карамагында була, чөнки национализацияле дәүләт карамагына тапшыру үткәрелә революциядән соң. Ләкин э, аерым эшмәкәрләр кулындагы э, предприятиеләр дә шактый була. Болар әлбәттә менә Казан губернасында таралыш алган сәнәгать тармакларыннан дип әйтергә инде. Химия сәнәгате, аннары аяк киемнәре җитештерү, тегү эшләре, Спартак, ул чагында Поляр фабрикасы дип йөртелә, һәм башкалар, менә аларны санап китсәң инде шактый гына санда җыела, кантоннарда була бит әле вак кына предприятиеләр, барыбер да аларның эшен җәйга, чөнки сугыш бар ганда, әле бит гражданнар сугышы туктамаган, алар әле дәүләт тарафыннан җиткерелгән продукцияне фронтка озату өчен Үзенә күрә бер развёрстка үтиләр, развёрстка дип йөртелә ул. Аннары тагын шуны исәпкә алырга кирәк. Хөкүмәт менә шушы ачлык башланганчы 20 нче елда 10 миллион пудтан артык күләмдә ашлык развёрсткасы җиткерә Татарстан хөкүмәтенә. Менә аны үтәргә кирәк. Кайбер кешеләр, җитәкче эштә эшләгән кешеләр бу күрсәтмәгә каршы чыгалар. Бу чөнки нәрсә дигән сүз? Бер тамчы ашлык калдырмыйчы халыкның үзенә алып бетерү дигән сүз. Чөнки армиягә, сугышчыларга азык төл кирәк, промышленность товарлары кирәк, менә барсын да үтәргә кирәк. Менә шул шартларда Кашаф Мохтаров бит эшкә керешә. Алар Рәүф Сабиров белән, Рәүф Сабиров э, Татарстан үзәк башкарма комитеты рәисе, аннары Тагын башка җитәкчеләр инде. Фәнзилә апа, менә бүтән җитәкчеләргә кереп киткәнчегә чаклы шуны сорап куйыйм әле. Туксанынчы елларда мәтбугатта менә шушы развертка нәтиҗәсендә махсус рәвештә барлыкка китерелгән ачлык дип язып чыгучылар булды. Мин алай дип санамыйм. Чөнки бер яклы гына карау булыр дип саныйм. Әлбәттә, ул зур фаҗига ачлык Татарстан халкы өчен. Искиткеч зур фаҗига. Аны берничек тә сурәтләп бетереп тә була торган түгел. Чөнки ул елларда ачтан үлгән халыкның исәбе-хисабы юк. Ләкин берникадәр дәрәҗәдә хаклыдыр дип ул язмаларның хаклыдыр дип саныйм, чөнки ул юри дип әйтә алмыйм мин аны. Бәлки менә Әз генә йомшаклык күрсәтергә, халыкның үзеннән алмаска кирәге, ул традиция дә инде, гомумән алганда. Разверстка ул яңа нәрсә түгел. Беренче Бөтендөнья сугышы елларында да разверстка үткәрелә. Бөтендөнья сугышы елларында. Менә шул сәясәт һаман да алып барыла. Чөнки ул җайлы, халыктан җыеп алалар да бөтен кирәкле продукцияне инде, азык-төлекме анда, промышленность, солдатларга җибәрелә. Ул яңа әйбер түгел. Ләкин менә бу юри дип әйтә алмам мин аны, әйтмәс идем. Алай дип әйтүдә дә беркадәр хаклык бардыр дип уйлыйм, чөнки ул чыннан да ун миллион бик күп сан бит инде. Менә хәзер икенче ягын карыйк мәсьәләнең. Кашаф Мохтаров нәрсә эшли? Бу хәл, әлбәттә, бөтенесен дә бик борчый. Кашаф Мохтаров менә ачлык башлангач, Мәскәү хөкүмәтенә үзәк хөкүмәткә ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгать итә. Һәм бу үтенеч канәгатьләндерелми калмый. Менә моны ничек бәяләргә килә? Үзәк хөкүмәт ярдәмгә килә. Ул Татарстанга икмәк белән ярдәм итү максатында Россиянең унбер губернасына өлкәләргә махсус күрсәтмә бирә Мәскәү хөкүмәте. Шуның нигезендә Татарстанга Смоленски өлкәсеннән 532600 пот, Витебск өлкәсеннән 520 мең потка якын, Кострома өлкәсеннән 265 мең потка якын бөртекле ашлык, Тверь, Псков, Ярославль, Пенза, Орел өлкәләреннән шактый күләмдә ашлык килә. Орлык җибәрелә Татарстанга. Бу инде артык булганнан түгел, әлбәттә, хәл катлаулы илдә. Ярдәм йөзеннән эшләнә. Республикага Украинадан, Белоруссиядән дә чәчүлек орлыклар китерелә. Югарыда саналган төбәкләрдән барлыгы 3 миллион путка якын чәчүлек орлык алына. Чөнки чәчәр әйбер юк, бер нәрсә калмаган. Чәчүлек мәйданнарын җитәрлек булмаса да, шактый күләмдә орлык белән тәэмин итүгә ярап куя менә бу сан. Аннан соң, Фәнзилә апа, менә безнең мәрхүм әбекәй сөйли иде, Америка ярдәмендә булды безгә. Хәзер менә 22 елда тагын бер сан гына китерим. Язгы чәчү вакытында республикага 4 миллион 200 мең путка якын чәчүлек орлыгы килә. Аннары 850 мең пут орлык уҗым культуралары чәчүгә китә. Шактый гына саны шулай бит. Татарстанга азык-төлек әйберләре дә җибәрелә. Ике миллион пд чамасы күләмдә менә бу азык. Әллә нәрсә күп булмаса да, барыбер ярдәм йөзеннән эшләнә бу. Петроград, Владимир өлкәләре Татарстан халкына азык-төлек белән ярдәм итәләр. Петроград шәһәре хакимияте махсус поездда ашыгучыларга азык-төлек өләшүне оештыра махсус состав белән. Аннары бик күп балалар ашлыктан коткарып калу максаты белән әлбәттә башка төбәкләргә җибәрелә. Әлбәттә бу ике яклы әйбер инде. Читкә китү балалар. Безнең татар халкы төрле өлкәләрдә яши, таралып. Әлбәттә менә бу ашлыкның да Йогынтысы да булган, зыяны да булган дип әйтергә кирәк. Татарлар таралып китәләр бит инде. Фәнзилә апа, менә халыкны башта үлем хәленә китереп җиткереп, соңыннан инде ашыгыч рәвештә коткару эшләре оештыру традициясе менә шул чаклардан ук килә икән име? Менә шулай дип 14 мең баланы читкә җибәрәләр. Зурлардан 170 мең кеше. 170 мең кеше читкә җибәрелә. Аннары 28 мең кеше крестьяннар арасыннан башка губерналарга күчерелә. 28 мең кеше. Авыллардан кешеләр, ашыгучы кешеләр болар Татар барысы да. кешеләре бит инде болар. Татарлар, күбесе татарлар, әлбәттә. Аннары менә сез әйткән Татарстанда Америка ярдәм итү оешмасы, ул АРА дип атала, Америка ярдәм итү оешмасы ачлыкка каршы көрәш буенча эшчәнлек җәелдереп җибәрә. Ул турыда матбугатта бик күп материаллар булды. Аның эшчәнлеге җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылды дип саныйм. Журналларда материаллар чыкты. Төрле гаепләүләр дә була инде ул оешманы шпионлык белән шөгыльләнә дип, ул чагында ул гадәти хәл инде. Әйтеп үткәнемчә, Татарстан хөкүмәтенең төп бурычларыннан берсе бит инде менә ачлыкка каршы көрәш. Шуңа күрә бик зур игътибар бирәм бу мәсьәләгә. Махсус съезд да үткәрелә. Съездлар кантоннарда съездлар булып үтә. Анда шушы мәсьәләләр карала. Әлбәттә, менә шушы ярдәм булса да, оештырылу булса да, шактый гына ашлык та җибәрелә. Болар гына, әлбәттә, ашыгучыларны коткара алмый, чөнки өчтән ике өлеше халыкның, Татарстан Республикасы халкының өчтән ике өлеше менә шушы фаҗигага юлыга дигән фактларны укыганым бар. Егерме өченче елда әз генә хәл җиңеләя. Ачлык нәтиҗәләре, авыр нәтиҗәләре җиңелә бара инде. Кашаф Мохтаров нәрсә эшли? Ул теге киткән кешеләрне яңадан республикага кайтарту эшен оештыра. 86 мең кеше кире республикага кайтарыла. Балалар турында минем мәгълүматым юк, анысын әйтә алмыйм. Ләкин менә андый эш эшләнә. Өмет тулы еллар авазы сәхифәсендә тарих фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәбибуллина белән әңгәмә дәвам итә. Сүзебез Татарстан автономияле республикасының тәүге көннәре һәм аның беренче җитәкчеләре турында. Әйттем, менә бу күпкырлы эшчәнлек алып бара хөкүмәт дип. Тагын терлекчелек өлкәсенә караган кайбер саннарны китермәкче булам. Кашап Мохтар бик югалып калмый ул. Терлекчелекне алга җибәрү максатында акча сорап, яңадан Мәскәүгә мөрәҗәгать итә. Чөнки авыр хәлдә, терлекчелектә атлар юк, кайберсе инде фронтка җибәрелгән. Ул чагында бит инде атлар кешеләр белән беррәттән фронтка алына идек. Менә Беренче бөтендөнья сугышы башлангач, бөтен ир-атларның 44 проценты фронтка киткән икән. Шул ук күләмдә атлар да җибәрелә. Менә Татарстан шулай тәэмин итеп тора фронтны. Шул ук санда була ул атлар, 44 процент. Беренче елында ук хәтта Менә шул терлекчелекне аякка бастыруны сорап, кабатлап әйтәм, ул Мәскәүгә мөрәҗәгать итә. 1921 елның ноябрендә Мәскәү хөкүмәте инде, Мәскәү 90 миллион сум акча бирә. Моңа, әлбәттә, менә ачлыкка каршы көрәш комитеты да үзенең өлешен кертә. Шул акчага Татарстанга 357 баш мөгезле эре терек кайтартыла. Менә шул сан агылу була ул 357 баш шул сан документларда күрсәтелә. Ә монда инде безнең үзебезнең республика ул чакта бик аз калган була шулай бит. Юк дәрәҗәсендә. Юк дәрәҗәсендә. Алар күтәрәмдә инде атлар бит инде ашалып беткән анда кеше аша очракларда. Авыллар белә кырылган бит кешеләр ашлыктан. Җитми ул гына. Соң менә бит инде Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр дигән повестен укыганыбыз бар бит. Тетрәндергеч иттереп язылган. Бик фаҗигале, әлбәттә, хәл. Моннан башка Татарстан Себер якларыннан, башка төбәкләрдән хөкүмәт ярдәме белән атлар сатып алу эшен оештыра. Аларны тимер юл белән китерү өчен өстенлекле, ягъни льготалы бәяләр, тарифлар билгеләнә. Тимер юл белән китерү өчен Үзәк хөкүмәт ашлыкка каршы көрәш комитеты тарафыннан бүлеп бирелгән 142 меңнән артык суммада крестьяннарга ат сатып алу өчен суды бирә. Күп булмаса да, бу ярдәм кулы сузу дигән сүз инде менә ничек бәяләргә доран, әмма фактлар менә шундый. Мин ничек булган шулай дип әйтәм. Ул чагында Фәнзилә апа бер ат күпме торган соң? Аның белә кызыксынмадым кызганычка каршы. Ат инде э, алыштыргысыз әйбер, крестьян хуҗалыгы өчен атсыз кеше инде ул, атсыз кешеләр дә күп булган ул якта. Менә шуларны атлы итәргә дә тырышкан әле Кашаф Мохтаров. Аларга ат Өйләшүендә еш торган ул. Аннары, нәүбәттән тагын шуны әйтергә инде, Татарстан хөкүмәтне атларны тимер юл белән бушлай китертү хәстәрендә күргән. Бөтенләй бушлай китертү. Бер елда 23 меңнән артык авыл кешесенә, 47 меңнән артык оешмага түләүсез рәвештә Ат китертергә рөхсәт итеп таныклык бирелә. Шактый гына сан шулай бит. Ягъни атлы итү крестьяннар. Ягъни барып сатып алалар да инде юл расходы, юл чыгымы бушка була. Юл чыгымы бушка була. Әйбәт бит. Республикада бер елда 31 мең ат кайтартыла. Нәтиҗәдә мөгезле эретерлекләр, атлар саны сизелерлек арта. Аннары мин сәнәгать өлкәсендә әйткән идем, безнең республикада шактый гына алга киткән сәнәгать тармаклары була бит инде. Санын да китердем, 347. Менә шуны эшкәртеп җибәрү сәнәгатен ничек булса да алга җибәрү, үстерүне, электр станциясе төзү, анда беренче электр станция төзү бара. Татарстанның эшчелыгы дигән электр станция хәзерге Ирек мәйданында урнашкан бу электр станциясе. Менә шуны төзергә бүлеп бирелгән шактый суммадан акча бүлеп бирелгән. Сәнәгатьне җанландыруга, эшсезлекне киметергә китә менә бу акча да, шактый гына акча керә. Аннары Кашаф Мохтаровның ул инде сәламәтлек өлкәсендә хәбәрдар кеше, министр булган кеше. Ул балалар, инвалидларны тукландыру мәсьәләләрен һәрчак күз алдында. Кашаф Мохтаров хөкүмәте дип әйтик инде, ул үзе генә эшләми, әлбәттә, аның хезмәттәшләре барсы да еш тора. Армый-талмый эшлиләр инде, авыр чорып. да шундый. Егерме өченче елда, тагын бер генә сан китерим, дәүләт хисабына 1400 дән артык ашханә, балалар өчен 1400 дән артык ашханә эшли, унике меңнән артык сугыш инвалидларына пенсия түләнә, азык-төлек паеклары бирелә. Менә егерме өченче елда шундый саннар бар, статистика мәгълүматларына караганда. Егерме өченче елда шулай ук хуҗалык төзелешендә беркадәр уңай үзгәрешләр сизелә. Базар мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча да шактый эш башкарыла. Матди неп чоры була инде. Неп чоры инде бу, ие, матди финанс кыенлыклары, бөлгенлек, җимереклек, ачлык шартларында Кашаф Мөхтаров хөкүмәте 1917 елда игълан ителгән Россия халыклары хокуклары декларациясе нигезендә эш итә. Ул декларациягә таяна, ул бик кыю эш итә. Чөнки декларациядә үз билгеләнү хокуклары билгеләнгән бөтен милләтләрнең. Ул шуңа таянып эш итә. Һәм катлаулы шартларда да үзенең максатына ирешергә тырыша. Әлбәттә, хезмәттәшләре белән төрле проблемаларны чишү өстендә эшли. Шул исәптән сәүдәне әйтеп үттем инде, кооперация, хуҗалык төзелешендә җирле дәүләт органнарының эшчәнлеген җанландыру кебек мәсьәләләр аның игътибарыннан читтә калмый. Чөнки республика төзелде бит инде, кантоннар барлыкка килә башлады, өязләр. Менә аларның эшен җайга салып җибәрергә кирәк. Мәгариф, мәдәният, матбугат үсеш өлкәләренә дә игътибар бирелә. Республика төзелгән елларда аның җирендә яшәп көн күргән барлык ачлык милләт балаларына үз ана телләрендә белем алу мөмкинлеге турында күрсәтмә бирелә. Теләгән кеше үз баласын рус мәктәбенә дә бирә алу искәртелә. Алар рус мәктәбенә дә бирә алалар. Шуны да искәртергә кирәк, авылы елларда да мәктәп төзелешенә бюджеттан шактый акча бүлеп бирелә. Әйтик, 1921-22 елларда шул елларга караган мәгълүматлар буенча 2235 укыту-агарту оешмалары финансланып тора. Менә ничектер акча табып, менә шундый э, эш башкарыла. Шуны да искәртим тагын, укытучының абруе бик зур була. Укытучыларның квалификациясен, белемен күтәрү максатында төрле курслар оештырыла. Һөнәри техник белем бирү күз э, алдында тотыла. Һөнәри техник, профессиональ техник бүлем дип атала инде ул. Бигрәк тә 23-26 елларда. Бу профессиональ техник белем бирү. 1925 нче елда ул Кашаф Мохтаров киткәч була инде, әмма дә аның вакытында нигез салып калына. 1017 татар мәктәбе эшли. 1017 татар мәктәбе. Аларда 73 меңгә якын бала укый, татар баласы, 73 меңгә якын. Халык мәгариф өлкәсендә бу елларда аңа хәтле Борындыков эшли. Прундуков дип йөртәләр инде аны. Бу елларда менә 25 ел ул Шәһид Әхмәдиев бик зур эшчәнлек алып бара, бик зур тырышлык куеп эшли ул менә мәктәпләрен, татар мәктәпләрен өчен җайга салу буенча. Тагын шуны әйтергә, республикада югары уку йортлары, техникумнар челтәр барлыкка килә. 20-21 елларда Казанда 11 техникум эшли. Анда республики яшьләре генә түгел, Белоруссия республикасыннан, Себер якларыннан килгән яшьләр дә белем ала. Татарстанның күп милләтле республика булуы исәпкә алынып, укыту чуваш телендә алып барылган Чуваш педагогия техникумы ачыла. Казан университеты каршындагы рабфакта аны эшче факультетлар рабфак дип йөртәләр, Мордва бүлеге ачыла шушы елларда менә. Югары уку йортлары челтәре киңәя бара. Көнчыгыш педагогика институтында көнчыгыш бүлеге ачыла. Авыл җирләрендә 23 нче ел ахырына 118 уку йорты, аны изба читальны дип йөрткәннәр элек. Изба читальны хәтерләсәгез, ну, ишетеп беләсез инде. Юк, сез хәтерләмисез аны. Әбиләр, бабайлар сөйләве буенча дип әйтүем. 114 китапханә, Бик күп клублар эшли. Менә бу беренче культура төзелеше өлкәсендә дип әйтик инде, мәдәни төзелеш өлкәсендә беренче адымнар менә шулай ясала. Музыка сәнгате, әдәбият, матбугат үсә башлый. Татар музыкасы сәнгате беренче адымнарын ясый Салих Сайдашев эшчәнлеге башланып китә 20 елда. Э, язучылар турында әйтеп торам, алар инде радио тыңлаучыларга яхшы таныш, яхшы беләләр дип уйлыйм. Тагын бер зур әйбер эшләнә Кашаф Мөхтаров хөкүмәте вакытында. Ул татар телен дәүләт теле итү юнәлешендәге эшләнгән, ясалган зур адымнар. 1921 елның 25 июнендә Татарстан хөкүмәте махсус декрет кабул итә. Менә шул декретның кереш өлешендә менә шундый сүзләр китерелә, Гражданнар сугышыннан соң туган мөмкинлекне, Татарстан Республикасыда тыныч шартларда культура төзелешен алып бару мөмкинлеген исәпкә алып, Татарстан Үзәк Башкарма комитеты һәм Татарстан Совнаркомы Татарстанның барлык дәүләт совет учреждениеләрендә татар телен кертү мәҗбүри дип белдерә. Менә шундый юллар бар. кереш өлешендә декрет. Бу закон бит инде бу. Бу закон, бу декрет. Казанда, кайбер башка районнарда татар телен кертүнең кыенлыгын исәпкә алып, рус теле дә татар теле белән берләтен дәүләт теле дип игълан ителә. Кайбер урыннарда именно. Кайбер урыннарда. Шунысы да әһәмияткә ия, эш кәгазьләре белән эш итүдә татар телен кертү буенча моңа кадәр дә һәртөрле чаралар үткәрелгән була, эш кәгазьләрендә. Бу мәсьәлә 21 нче елның 14 нче февралендә Татарстан Башкарма комитеты утырышында махсус карала. Татарстан хөкүмәте Казанда, кантоннарда, волостьларда татар телен өйрәнү курслары ачу турында күрсәтмә бирә. Курсы реализации татарского языка дип йөртеләләр ул чагында. Һәм анда кемнәр йөри инде? Бу курслар 22 нче елда ачыла алда. Анда хәтта 1500 дән артык финанс, салым хезмәткәре, санау, бухгалтерия хезмәткәрләре әзерләнә менә шушы курсларда. Әлбәттә, ачлык нәтиҗәләре үзенең йогынтысын ясамый калмый. Әмма Кашаф Мөхтаров эзлеклелек күрсәтә, бу мәсьәләне кискенрәк куюны таләп итә җитәкчеләрдән. Чыннан да, татар халкы күпләп яшәгән урыннарда, кантоннарда, авылларда эш кәгазьләре, нигездә, татар телендә языла. Менә бит инде безнең әбиләрдән калган сандыкларда, үзебезнең гаилә архивларында ул чаклардагы документлар сакланган. Хактан да, татар телендәге документлар, күрсәң, шаккатасың, шулай бит, саргаеп беткән кәгазьләр. Татар телендәге документлар, әйе. Чөнки ул чын күңелдән менә милли сәясәткә ышанган

Менә кантоннарда, Буа кантонында, Бөгелмә кантонында, Арча кантонында, Казанның үзендә суд эшләрен бары тик татар телендә генә алып бара торган махсус суд участоклары булдырыла. Анда бары тик татар телендә генә гаризалар да кабул ителә, эшне тыңлау да татар телендә генә алып барыла. Барлыгы унсигез суд участогы була Татарстанда, татар телендә эш йөртә торган. Менә анда бигрәк тә татар теле күп кертелә дип әйтәм. Ләкин менә кызганычка... татар юристлары булган бит. Татар юристлары, татар юристларны хәзерләү эше Рәүф Сабировның э, тырышлыгы бик зур. Татарстан үзәк башкарма комитеты рәисе бит инде ул Рәүф Сабиров. Шушы хөкүмәт каршында махсус юридик курслар оештырыла. Анда татар теле дә өйрәнелә. Кадрлар да хәзерләнә, татар кадрлары. Аннары соң университет каршында да оештырыла бу. Идел буе халыклары өчен махсус кадрлар әзерләнә, юристлар әзерләнә. Шундый зур эшчәнлек тә алып баралар. Безнең хөкүмәттә ике Сабиров җитәкче булган икән име барлыгы. Беренчесе шул егерменче еллар, икенчесе инде менә без белгән туксанынчы елларда безнең хөкүмәт башлыгы булып торган Мөхәммәт Сабиров. Мөхәммәт Сабиров, Рәүф Сабиров, аның уң кулы Кашаф Мохтаровның. Шулай ук бик булган, уңган җитәкче Рәүф Сабировны мин шулай дип аңлатыр идем аны. Әйтеп китим, Рәүф Сабиров Мамадыштан, Айдар авылында туган. Крестьян хезмәтендә татыган кеше, аннары Түбән Новгородта, Екатеринославта, заводларда, Екатеринославта тоз чыгару шахталарында эшләгән кеше. Менә шундый чыныгу алган кеше. Беренче бөтендөнья сугышында катнашкан кеше. Ул Казанга 1918 елда Бөтенроссия мөселманнары съездына делегат буларак килә. Менә ул шуннан кала, үзенең туган ягына кайта, башта укытучы булып эшли, аннары башкарма комитет рәисе була һәм 21 елда шушы югары дәрәҗәгә тәкъдим ителә. Татарстан үзәк башкарма хөкүмәте җитәкчесе рәисе итеп аның кандидатурасы кертелә. Ачлык афәтен Сабиров, әлбәттә, барысына карый да күбрәк татый. Аның менә махсус китабы да бар әле шушы мәсьәләгә багышланган. Китап язып чыгара ул. Алар нинди юллар белән ачлыкка каршы көрәшкәннәр. Әлбәттә, бик авыр хәл инде бу, күпләп-күпләп кешенең кырылганын күрү. Үзенең кулыннан килгән барлык әйберне, ярдәмне күрсәтергә, ашыгучыларның хәлен җиңеләйтергә омтылып, шактый эш башкара. Әле мин әйтмәдем, тагын бу вакыттагы Сәяси көрәш хакында. Ул турыда мин бик күп материаллар. Манзу бик кызыклы кандидатым. Менә уңнар, суңнар дигән көрәш Нигездә мин аны уйлап чыгарылган әйбер дип табам үземчә. Чөнки бик күп материаллар укыганым бар. Анда менә сүз көрәштерү, бәхәсләшү, нәрсә турында сүз бара? Республиканың икътисадын үстерүгә кайсы юлны сайларга? Уңнар, уңнарны Милләтчелектә гаеплиләр, соңыннан милләтчелектә гаепләп чыгалар. Суллар инде большевистик принципларга таянып эш итә торган кешеләр була. Менә шул сүз көрәштерү, ул партия пленумнарында, төрле җыелышларда бик күп сүз бара. Бу бөтен эштән читләштергән шикелле менә шунда. Чыннан да демагогия дип әйтергә була. Менә юк Әйберләрне күтәреп чыгып менә озын озак итеп шуны фикер алышу оештырыла. Мин Мәскәү документлары арасында бик күп документлар укыганым бар турында. Ахырына төшенеп тә җитә алмыйсың, нәрсә турында сүз барасың. Бу кешеләр нәрсә әйтергә телиләр соң? Менә ул эштән читләштерә, аларның игътибарын читкә ала, шундый авыру шартларда. Андый традиция, Фәнзилә апа дөресен әйткән чагында күпмедер дәрәҗәдә бүген дә саклана бит әле ул. Энергияне Кешенең акыл көчен, физик көчен юкка барга сарыф итү. Юкка ябарга салыф итәләр. Чөнки менә бу кешеләр шушы уңнар, соңнар бит инде. Соңга таба ул ачыклана. Уңнарны милләтчелектә гаеплиләр бит. Солтан Галиевкә ияргәннәр дип, шундый нахак бәла тагылып, менә шушы Татарстанның беренче җитәкчеләре барысы да диярлек Салавкига җибәрелә. Репрессиягә эләгә барсы да. Югыйсә бит инде, Фәнзилә ханым, уйлап карагыз әле, менә бергә күз алдына китерик әле. Болар яшьләр, болар энергияле, болар эшли торган егетләр. Илне чәчәк аттыралар ай бит, дөресен әйткән чагында. Алар шундый кешеләр, чыннан да, алар шулай икәнлекләрен исбат та итәләр, чөнки аларның күбесе, һәммәсе зур кешеләр болар. Борындыков турында сөйләсәң дә, Гасыйм Мансуров турында сөйләсәң дә. Гасыйм Мансуров хәтта Россия Үзәк башкарама комитеты әгъзасы булган кеше, сигезенче съездга делегат итеп сайланган кеше. Ул Урта Азиядә, Ташкентта бик җаваплы урыннарда эшләгән кеше, яхшы хәзерлекле кеше дигән сүз бит, белемле кеше. Тагын Ариф Енбаевны әйттем. Ариф Енбаев та шундый ук. Мин үткән тапшыруда әйткән идем, безнең Татарстан Республикасының чикләрен билгеләдә ул нихәтле хезмәт куйган. көнне төнгә ялгап, менә шуларның бөтен сорауларга җавап бирү өчен, чикләрне дөрес билгеләү өчен, бер сорауны да җавапсыз калдырмас өчен көне төне эшләгән кеше ул. Ул турыда, әлбәттә, Вәли Рәмзи Кәлимович күбрәк сөйләр иде. Ул китап язган кеше ул турыда. Сокландыра, чыннан да, ул кешенең эшчәнлеге, менә аруны-талуны белмичә эшләве. Бигрәк тә менә республика чикләрен билгеләгәндәге хезмәтен күрсәтеп үтәсем килә. Аннары Мидхәт Борындыков аны менә Бакыяга әйткәние, Салавкида бергә булдык дип. Ул бит икешәр мәртәбә сөргенгә, башта биш елга, аннары яңадан эше яңадан каралып, яңадан сөргенгә җибәрелә. Менә шундый кешеләр дә бар алар арасында. Ләкин алар менә теш-тырнаклары белән шушы елларда ничек итеп Республиканы алга җибәрергә, аның үсешенә ирешергә, хуҗалыгын җайга салып, шундый уй белән янып йөргән кешеләр. Ләкин менә 24 нче елда, билгеле инде ул, тарихчыларыбыз да яхшы белә, халкыбыз да яхшы белә инде, радиотыңлаучылар да белә. 4 нче киңәшмә хакында матбугатта язу күп булды бу турыда. 4 нче киңәшмә дип йөртелә инде ул. Милли мәсьәләләрне караган Сталин инициативасы белән чакырылган киңәшмә. Анда Махсус, диярлек, Солтангалиев мәсьәләсе карала бит. Ул милләтчелектә гаепләнә, нәрсәдә гаепләнә? Ул үзенең концепциясен, дәүләтчелек мәсьәләсендә үзенең концепциясен алга сөрә. Большевиклар концепциясеннән үзгә булган конц. Шуның өчен ул буржуаз милләтче дип игълан ителә. Шул съездның материаллары турдагы хәбәрне алгач, Кашаф Мохтаров нәрсә эшли? Ул Солтангалиевның бернинди гаебе дә юк дип, Үзәк комитетка мөрәҗәгать итә. Шул мөрәҗәгатькә унике кеше кул куя. Күренекле зыялыларыбыз, аның хезмәттәшләре, күренекле зыялыларыбыз. Һәм, әлбәттә, менә шушы имза өчен алар киләчәктә буржуаз милләтчелектә гаепләнеп, репрессиягә эләгәләр. Барысы да. Барысы да җәза алалар. Бер нинд гаепсез-нисез, нахакка гаепләнеп, менә шул Солтангалиевне яклаган өчен. Һәм менә шундый бәһа белән җавап бирәләр, гомерләре белән дип әйтергә кирәк. Анда санаулы гына кеше исән, менә Гасыйм Бансуров исән кайта, ул. Иҗат эше белән шөгыльләнгәндер Соловкида дип уйлыйм. Ул исән кайта, ләкин аңа Мәскәүгә керергә, илнең эре шәһәрләрендә яшәргә рөхсәт ителми. Муром шәһәрендә яши ул. Бөек Ватан сугышы вакытында ул санитария поездында эшли, фронттан яралылар ташый госпитальләргә. Аның улы Үзе теләп фронтка китә. Менә Ватан сугышы чорында. Шундый кешеләр менә безнең беренче дәүләт эшлеклеләр. Фәнзилә апа, аннан соң тагын бер сорау туа бит монда. Менә Кәшәф Мөхтаров име, аның тирәсендәге кешеләр, якты шәхесләр име? Безнең республикабыз шул исәптән татар халкы тарихында матур эз калдырган кешеләр. Матур эз калдырган кешеләр. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү юнәлешендә нәрсә дә булса эшләндеме ул бездә? Җитәкчеләребез бу мәсьәләләрен читтә калдырмас дип уйлыйм. Мин Мирсәет Солтангалиев турында гына әйтергә, аның хезмәте шактый дәрәҗәдә яктыртылды әдәбиятта, аның чыгышлары, кайбер теге съездларда, башка урыннарда ясаган чыгышлары басылып чыкты. Бу өлкәдә Дамир Рәүфи Шәрәфетдинов бик зур хезмәт куйды. Башлап йөргән кеше бу мәйданга аның исемен бирү менә. Бу эшне, әлбәттә, дәвам итәргә кирәк иде. Чөнки аларның барысы да шушындый игътибарга мохтаҗ һәм ихтирамга лаеклы, Солтан Галиев шикелле. Менә әйтик, Кәшәф Мохтаровның туган авылы бүген Питрәч районына керә торган Тау иле авылы дидегез, име? Тау иле авылы. Аны инде бик матур, шундый як Т, Көләч йөзле мәктәбе бар име? Ә нигә шуңа менә әйтик, Кашас Мохтаров исемен кушмаска иде? Шулай. Сез хаклы дип уйлыйм. Дөрес булыр иде бу бик. Чөнки кемдер әйткән иде, диссертация языла бу турыда. Бу бик яхшы гамәл дип табам. Бик яхшы булыр иде аның менә фәнни хезмәттә дә эшчәнлеге яктыртылса. Әлбәттә, аны яктырту бик авыр инде. Революциядән соңгы еллар бит, НЭП еллары, яңа сәясәт алып барган еллар. Тикшеренүчегә җиңел булмас дип уйлыйм бу мәсьәләне яктырту. Ләкин менә ул темага алынуы үзе бу мактауга лаеклы булган факт. Мин нәрсәне әйтмәкче булам? Безнең халкыбыз радио тыңлаучылар менә шушы китерелгән кайбер саннарга карап күренекле татар зыялыларының дәүләт, зур дәүләт эшлеклесе булып җитешкән яшь җитәкчеләрнең кулларыннан килгәнчә халкыбыз өчен менә шулхәтле хезмәт куйганы, тырышып эшләгәне, армый-талмый эшләгәне аларның ихтирамын уятыр дип ышанасым килә минем. Бәлки алар да кызыксынырлар, өйрәнерләр һәм тиешле дәрәҗәдә искә алырлар һәм исемнәрен мәңгеләштерерләр, бәлки. Өмет тулы еллар авазы сәхифәсендә танылган галимәбез, тарих фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәбибуллина катнашты.